Dem baş, dîsan dixelekeke nû de ji bernameya Ziman û Raman bi we re ne. Vê carê jî mêvanê me we ji Bakurê Kurdistanê ye, ew jî weke mêvanên min yên her demê, giranbeha, paye bilind û rewşenbîrekî Kurd e, ew jî Mamoste Suleyman Çevîk e. Suleyman Çevîk sala hezar û neh sed û şêst û pêncan li gundê Tolikê Fatê ku li ser navçeya Çermoga Diyarbekirê ye hatiye dinyayê. Heta nî sala hezar û neh sed û heftê û çar an li gundê xwe ma. Suleyman Çevîk sala hezar û neh sed û şêst û pênc an li gundê Tolikê Fatê ku li ser navçeya Çermoga Diyarbekirê ye hatiye dinyayê. Heta nî sala hezar û neh sed û heftê û çar an li gundê xwe ma. Di sala hezar û neh sed û heftê û çar an bi sedema karê bavê xwe koçî Mêrdînê kirin. Mekteba destpêkê, navîn û lîse tev li Mêrdînê xwendiye. Çar salê dawîn li Mêrdînê bi sporê ve mijûl bû. Di sala hezar û neh sed û heştê û pêncan Zankoya Marmarayê beşa bilind ya çepemenî û weşanî qezenc kir ku îro jê re dibêjin Fakulteya Ragihandinî. Niha girênendeyê giştî yê Nûbiharê û heman weşanxaneyê ye Gelek nivîsên wî di serî de li Nûbiharê û deverên din derketin. Heta niha hem gelek ji marên kovarê Nûbiharê hem jî bi navê Nûbihar Heta niha hem gelek ji marên kovara Nûbiharê hem jî bi navê Nûbihar û Kind Eşiklere gelek pirtûk weşandine. Temaşevanên hêja nihamê biçin cem hevkarê min keremo û mêvanê mey hêja mamoste Sileyman Çevîk fermo. Merhaba gelî heval hogirên hêja temaşevanên dilovan berê her tiştî ûn hemî bi ser çav û seran ratin û xêratin berekiranê me ûn xêratin kurd şopê ûn xêratin bernameya ziman û raman bi bernameyeke din li ser ekranê kurd şopê em li pêşberî we ne û îro dîsa mêvanekî minî gelekî bi qedir heye Îro berpirsyarê Weşanxana Nûbiharê Keyk Suleyman Çelîk mêvanê min e. Mamoste ser serê me, ser çavê em re hatî. Çavê te xweş be Selavi Keko. Spas dikim. Mamoste ez şad im ku mamosteyekî wekî te, hostayekî wekî te ku dikarim bêjim ji sisiya doyê emrê xwe daye pirtûkên kurdî, weşana, weşangeriya kurdî

Tu karekî pir pîroz dikî win wekî kom yanî helbet ne karê şexsekî ye mala we hezar carî ava be we gelek xizmetekî baş ji zimanê kurdî re ji edebîyata kurdî re kirîye mala we hezar carî ava be. Di destpêkê de ez dixwazim wiha bibêjim mamoste sirvena nûbiharê. Weşanxana Nûbiharê kengî hate avakirin û bi çi rengî hêdî hêdî hûn hatin heta vê derê ji min re behsa wî pêş kirin. Spas dikim Keko. Keko Weşanxana Nûbiharê û Weşanxana Nûbiharê heye û Kovara Nûbiharê heye tabî. Yanî di heb baskî em bêjin xebata me. Pêşiyê meha Adarê de nod û dutiya de me weşanxane ava kiriye. Li pey wê heft meha şûnda meha cotmehê de meha deha de jî kovara nûbharê bi mehane dest bi weşana xwe kiriye. Pêşiyê de em bêjin weke kitêb her çiqas me pirtûka dest pê kiribe jî dema kovar derket mehane derket şûnda kovar derkete pêş û xebata me ya pirtûka piçekî kete dereca dirêj ket kete dereca dudiya. Kovar piştî di hezar û dudiya ve me dema me dikme kire sê mehane carekê Megrani da kitêba jî pirtûka jî yanî ji du hezar û pê ve em gelek pirtûka jî diweşînin. Feqet dîsa jî hem wek kovar hem wek weşanxane em tên zanîn. Wek min got salê destpêkê de weke pirtûka dest pê kiriye wek piştî kovar derketiye. Kovar derketiye pêş û niha heta niha jî wisa ew bûye. Ji ber karê kovarê gelek zehmet e û ji aliyê amadekirinê ve, nivîsandinê ve, Di wextê de derxistinê de û ji ber ku periyodîk e gelek zehmet e di wî warî de meriv kovarekî wisa dewamî dewam bike derxe. Di wê di wê demê de dema kovar meha nebû me nikarîbû zêde em pirtûka biweşînin. Piştî ku me kovar kir e sê meha şûnda êdî me dest bi pirtûka jî kir. Pirtûkê me jî zêde bûn çeştê wan curê wan. Em pirtûka jî diweşîne. Zor baş e. Belê. Mamoste wek naverok di destpêkê de naveroka e, nûbiharê e, wekî kovara nûbiharê naveroka wî e, çewa bûn? Şairên klasîk bûn an nivîs bûn? E, di destpêkê de kî ji we re dinivisand paşê çiqas dewlemend bû? Ez jî êdî e, gihiştim van salên piştî du hezarê du hezar û pênc a. Belê. E, gelek gelek biqedir e. Di destpêkê de we çewa diweşand nivîskar kî bûn û naverokê wî bêtir çi dihatin weşan? Yani mijarên cûr be cûr hebûn di nûbarê de destpêkê de. Yani em bibêjin mesela ji mijarên edebî, vergerên ji zimanên cûr be cûr em bêjin bi taybetî jî helbest gelek tiştê wisa hebûn. Em bêjin mesela mijarê dînî bi zêdetir bûn wa salê ewil de destpêkê de. Em bêjin wê çaxê mesela min bêjin ji kitêb ji metnên dînî venger jî hebûn wê wa salana de. Demê dawî de vana kêm bûne. Vana bêtir mijarê lêkolînî û edebî îro em dikarin bêjin di warê de bi pêş diketine. Yanê ji ber ku salê destpêkê de nivîsandina kurdî îmla ki wî rûniştî tam tine bû. Di wan dema de tiştê ku dihatin nivîsandin hema gelek mijarên cihê cihê ji me re dihatin me jî ew diweşandin. Yanê em nikarin bêjin di warê de me giranî ev mijar weşandine û me vana neweşandine. Yanî ez karim bêjim her mijarê de meqale û nivîs derketine. Wek min got em bêj lêkolî nîne, çîrok in, çîrokê modern in, çîrokên berê ne. Em bêjin vergerên ji zimanê cûr be cûr, em bêjin ji zimanê ewropayî, ji zimanê tirkî, ji zimanê erebî, farisî verger hene û gelek mesela bi taybetî vîya bêjim salê ewil de Me gelek nameyên xwendevan re diweşandin. Yani her malê de mutlaka nameyên xwendevan re hebûn. Ji ber ku wê demê înternet tînebû, tiştek tînebû ji me re name dihatin. Ew namana di kovarê de bi şekilekî cî digirtin. Ew ew piştîkî înternet û va tiştê ew ki xebatên ew teknolojî pişekî pêş ket. Ew tiştê wisa kêm bûn tabî. Mesela demê ewil de nûbaharê de ji me re Nivîsê tirkî dihatin. Hin nivîs dihatin bi taybetî dixwestin em wana vegerînin kurdî tiştê wisa dihatin. Yanî me hinek kêm Hena we hewl dida jî yanî mina bi piranî me nedixwest em ê tirkî vegerînin ama dihatin tiştê wisa. Em bêjin wexta me mijarekî lêpirsîn bikira yanê tiştekî ji xwendevanan bipirsiya ê ji nivîskaran bipirsiya ji yekî lêkolîner bipirsiya metinkî bixwesta ku di vê mijarê de tiştekî bibêje Eger wan tirkî bişanda tabîkî me kurmancî tercime dikir. Çimkî kovara me seranser kurmancî bû. Yanê bê kurdî bû yanê ez wî ya bêjim. Yanê hem zazakî jî tişmiştê. Belem zazakî jî têne. Têde hebûn e hebûn e bal yanê zazakî û kurmancî yanê bi kurdî bû. Tirkî me de nexiste nûbarê heta na ye neweşiyaye. Ji ber vê nivîsê tirkî wexta dihatin Me nivîsê tirkî tercumeyî derviganda kurdî û vî şiklî me diweşand. Wek pêdiviya we hebûya bi mijarekî pêdiviya we heba we ji nivîskarekî re bigot li ser vê mijarê ji me re binivîse eke wî nivîskarê nekarî bi kurdî bike bi tirkî dikir we werger dikir lê wekî din we bêtir tercîha we sedî sed kurdî bû yên bi kurdî bû. Belê salê ewil de em salê destpêkê de ez bêjim nivîsek ji me re dihatin tê de tirkî gelek bûn. Salê pey re em bêje çend sal derbas bû şûn de êdî ji me re Tiştekî tirkî nehat. Belê. Yanî temamî êdî tev Bi kurdî. E, nivîsban jî, namebanan jî her tişt bi kurdî dihat. Ew sikna we sedî sed ku hate diyar kirin êdî her kes Her kesî bi gorî wê xwe eyar kir, gotin ki yanî zaten em gerek kurdî bişînê ji nûvay re. Yanî ti derî vekî zaten ti bibêjî tirkî ji kanî bişînî ey tirkî bêtir bi hatana.

pêncû pêncû niha pê ve em dixwazin formatek nû lêç bikin belkî em rengîn bikin belkî em tiştek yani aliyê mîzan paş jî ve dîmenî ve hin guhertina çê bikin pêncû heşt niha em amade dikin Saet xweş be ez dinêrim di rewşa heyî de jî gelek nivîskarên gerek qelemên qele û qelemên xwedî nirx di hêjî di kovarê de dinivîsin wek mamoste rojan bernas wek berkem bere Murat Celalî wek

Weşaxane em sî salî dane kovan em ê têkevine sî salîya xwe. Sî, eve sî sal e hûn xizmetekî dikin û bêhna ber. Mala we hezar carî ava. Avatir. Mamoste can, mijareke din. Belê. Niha pişt re bi taybetî piştî salên du hezar, du hezar û pêncan şûn dezbêjin taybet we gelek klasîkên kurdî çap kirin ku berê ez dikarim bêjim bi desta bi hejmaran hebûn yanî hindik bûn lê piştî du hezar, du hezar û pêncan We Cizîrî careke din derxist pêşberî me, we Seydayê Xanî careke din derxist, we Melayê Xelatî careke din derxist, we Seyd Eliyê Findikê careke din derxist, we Siyahpoş gelek şey gelek carê dinê derxist, we Fekiyê Teyran derxist, Melayê Cizîrî û gelekên din. Ji nû ve we wî wan derxiste pêşberî me. Ew ji Kurda derkete pêşberî we yan çi tişt we bir wê rê gelo di weşanxana Nûbiharê de? Ê yanî em tabî weke weşanxane em dikarin bibêjin em Yani şopînerê wê çandê ne yani em ji wê çandê hatine yani weke hem weke weşaxane hem weke gel ez biya bêjim yani edebiyata me di medresa dest pê kiriye yani insanê me ku wê demê da berê da bi zimanê xwe nivîsandine û berhem dane ez karim bêjim hema serî set ji medresa derketine yani yani tu nikarî bibêjî mesela filan kes ji medresa derneketiye evaş salê dawî me Kitêb pirtûka namî weşandî ya Femî Begê Pêçavî ew ji ew kê derneketî ew ji medresê derneketî ez ya ya weke taybet bêjim feqat dora ki mesela me dora bîst hev kitêb weşandine di klasikên Kurdî de hemî jî ji medresa derketine ev jî sebebê vî ev e yani dewra merwaniya dewra eyûbiya Ji wê demê ve nivîsandin di medresa de çêbûye. Yanî kurda em ê ji mektebê wan taybet tunebûne. Bi zimanê wan weke mekteb dibistan tiştekî tunebûye. Zarokên kurda di medresa de perwerde bûne. Di medresa de jî wexta perwerde bûne taybetiyek medresa ez bibêjim. Yanî metnê erebî dema mela metnê erebî jî zaten pirtûkê wan ê kurdî jî hene. Em ji Nehcul Enam me, Memuzîn Nehcul Enam me, Mewlûd e, berra kitêbê me latim dixwînin, Memuzînê dixwînin, evana di medrese de zaten hebûne. Perwerdeya bi kurdî ji xwe hebûye. Perwerdeya kurdî de di kitêb kitêbê rêzê ne. Mesela hem Nûbahar hem jî hem Nûbahar hem Mewlûd Nehcul Enam. Evana sê heb mesela di medrese de weke kitêbê perwerdeyê dersê feqî dixwînin zaten vana. Berra jî tiştekî taybetiyek de heye. Mesela wexta me lat metnekî erebî dixwîne ji feqiyê xwe re. kitêb Elewî dixwîne şîrove Kurdî bi Kurdî şîrove Kurdî dike şîrove Kurdî dike dibêje li vir wisa dibêje li vir wisa dibêje wisa dibêje bibê nevê hem şiklê gotinê vekirinê îzahkirinê ew di Kurdî de pêş dikeve yanê bibê nevê ew mela dikare wiya bi awakî xweşik bi hevokê xweşik ji feqî xwe bide fêmkirin feqî wiya gutarî dike heta ez niha min gelek însan min jî nas kirine paş salên paşî de hinek tirk hene mesela yan salê Cumhuriyetê wa demana çûn li medreseyê Kurda xwendine çunkî medrese li vê hêlî nemane hêla hêla Rojavayê Tirkiyê nemane ro e, li nav Kurda de Rêwan medreseyê girtine Kurda li de Kurdistanê li vê. Kurdistanê medrese hebûne E, zarokê Tirka çûn wê derê Kurdî hînbûne ez çend heba nas dikim gelek xweş û xeber didin ê wisa hene çunkî pênc sala deh sala dixwîne hêlî nav Kurda de zarokê Kurda ra radibe rûdine radibe rûdine E, melayî jê re bi kurmancî îzah dike ew jî kurmancî hîn dibin Yanî ev medrese bingeha edebiyata me ye. Me yanî îro eger tu bibêjî ez ê edebiyatekî ava bikim tu nikarî vana hesab nekî. Tu nibêjî tu yê ser çi ava kî? Yanî ser mela derxî, xanî derxî, feqî derxî, perto derxî, Şêx Şemsettînê Xelatî derxî, em bêjin melayê Bateyî derxî, Elî Herîrî derxî tu yê çi ava bikî? Ev ana me weşandine. Ev jî ev jî yanî hemû gela de tiştî wisa hene. Yanî mîletên din ne ji timiz dekî însanê ku edebiyata wan ava kirî, edebiyata wan bingeha wan danî ne her însanê her mîletekî însanê wisa hene yanî edebiyat wanê wan. Ê me jî edebiyat me me ev in. Yanî me jî Bingeha me ev e. Bingeha Zemîn li ser vî edebiyata zêde erê bûye. li ser vê zêde bûye. Elbette. Ev jî ev kitêbê wisa me çap kirine hin pirtûk hene ku belkî xwîna xwe me negandine wan. Meselan bibêjin bîra îro li piyaseyê dibe ku pirtûkekî di quncikekî de mabe yan jî li Berlînê mabe em bêjin li Li bil Îngiltereyê mabe, li Rûsyayê li Petersburgê mabe. Li deverê wisa belkî me. Çimkî me salên va salê dawî me pirtûkek wisa dît. Yanî hinkî hinka çû li ber nê wîdayî derxist, şahîdî lê çû wedayî derxist xelkê Muksê ye. Li ber nê tenê hebû. Şah Emedê Feqîr me çû di sandoqê wan de derxist li dihê. Mesela tiştê wisa hene. Bi wê ne wê ev tiştê wisa belkî hê jî derkevin.

Destxetê Feqîrê Teyran wî bi xwe destê xwe nivîsî. Ê bi xwe nivîsiye. Wî bi xwe nivîsiye. Destxetê mela. Bi xwe mesela. Tune ye. Yanî îhtîmal heye ku hebe. Ê xanî belkî hebe, ê Feqîrê Teyran hebe. Destxetê wan dibêjim. Belkî hebe. Hê kesî nedîtine. Yanî em bêjin Feqî Ehmed destxetî wî bi xwe bû. Hetak êyî bi xwe bû. Ema destxetê van însanê di tune ye. Şêx Şemseddîn tune ye, Bateyî tune ye, Gelek jênî. Xanî tune ye, Mela tune ye, Feqî tune ye. Destxetê wan bi xwe. Yanî Mela ki rûniştî dîwana wan nivîsiye, ew destxet hene. Gelek in ji cem me jî hene. Feqet ema destxetê wî bi xwe. Ew tune ne. Belkî dibe ke hebûn li cîkî de dema ki ew Ewropayî hatine li vê derê tişkon birine, kom kirine birine welatê xwe, avêtine kutubxana. Di van kutubxana de çiqar Kurd çûne geriyane, çiqar tasnîf kirine, Çuka însanê ki ji vê edebiyata kem fêm dikin, pisporê me tine ne mixabin. Mixabin. Çend însana çûye Berlînê, Berlînê û ya jî em bêjin Petersburgê. Li Petersburgê dibêjin hîna torbe hene venebûne. Belê, belê. Ew insan min pirs kir dibêjin torbe hîna venebûne. Di wê derê belkî tiştek hebe. Meheqeq jê hene. Yani ji ber ku Mesela bi taybetî ev salên piştî hezar û neh sed û yanî salên hezar û neh sedî êdî ev şerê cîhanê ê yekemîn ku diqede li welatê me çiqas ew he talan dikin her yekî bi cî kidadibe belkî di arşîvê osmaniyan bi xwe de jî mimkun e ku Belê belê belê belê gelekî wan wenda bûne. Yanî em çîroka cana dibîjin dibêjin kitêb Darb e, cunta hat, darbe bû, îxtilal çêbû, divê me pirtûkê xwe birin veşartin paşê me nedîtin. Cunta yê vî sî salî Erê erê dawî kan behs ema vana dikir. ne çîrokin Lê, ha. lê, Ev lê. ne çîrokin Me ha. bi çavê xwe dît. Erê yanî bi xwe dibêjim me divê me çû kola me dît ya jî me çû dît tev riziya bûn. Tev riziya bûn tiştek nemabû baran xwariye av xwariye çûye riziya bûn. Ya jî nedîtin. Ê tiştê wisa gelek wenda bûne yanî duya. Ev jî mixabin bê ji bêstatbûnê tê yanî bêdewletbûnê tê yanî sazîbûn saziyê me tune ne saziyê ku hene jî vî tiştî belkî qîmeta wan zêde fam nakin û tune ne jî zaten ya bêjim merî vana cîkî de biparêze muhefeze bike ewana ji bo wendabûnê xelas bibin mixabin îmkanek wisa çê nebûye. Tiştek muhîm e mamoste ev nuqta xala ku tu dibêjî mesela mesela arşîvkariyê yanî Niha win di heman demê de ji bo sed salê de jî arşîvkariyeke jî di heman demê de dikin. Derdekî Kurda yê mezin li gorî min arşîvkarî ye. Yanê em mesela ez bi xwe dokumenta amade dikim, belgefîlme amade dikim. Li ser mijarekî sî sal berê, çil sal berê jî ez mijarekî dixebitim kî ew dem kamera heye, deng heye, rekord heye yanî bêjin teyîb heye, kaset heye. Ez nikarim bigihîjim belgeyekî sî sal berê, çil sal berê ku ewqas teknolojî li pêş bû. Di vî warî de gelo mirov dikare çi bike li gorî te? Wek mesela arşîvxanî, arşîvkariyê mirov dikare çi bide hevdû, bi çi awayî, bi çi rêbazî biçe van van tiştan bide hevdû gelo nava miletê de, nava gel de. Yanî mixabin tabî ji ber ku bêsazîbûn heye di vir nokteyê de ev karekî li ser şexsa dimîne. Yanî însanekî şexsî em ê ji weke te yan hîn însanê din meraq bikin. Rabin dengbêja berev bikin, pirtûkên desta hatin nivîsandin berev bikin, em bêjin wêneya berev bikin, çîrokê ku wê demê bi hatine nivîs yanî em bûn hatine nivîsandin ya jî kesî Hatine gotin. hatine gotin meriv her ji devê wan bistîne. Tiştê wisa meriv kare ancak li ser ferdî, şexsî, xebatên şexsî ve va tişta çêdibe û mixabin jî hê jî were ye. Yanî em bêjin belkî bi deha lêkolîn, deha em bêjin belkî Lêkolînerê me hene vî karî dikin, wî fedakarî jî dikin, mesrefê ji bêrîka xwe dikin, wexta xwe didin, yan tiştekî jê kar jî nakin û gelek caran zehmetiyê dibînîn rîska wê jî heye. Yanî welatek wekî Tirkîye de merî nikare rehet jî bixebite jî. Yanî em bêjin mesela bûyerên ku di tarîxa me de çêbûne ji Dêrsimê bigire, em bêjin Zîlanê bigire, ji Şêx Saîd bigire û dema

Yanî weke arşîvekî dokumantasyonekî destxeta ava bikirana nekirin mixabin. Yanî mesela bibêjin di dinya şaredarê yek de di meheb memûra danê danîne wê derê li wê derê ew arşîvê destxetên ew ka bihatine parastin. Yanî hene çimkî şaredariyê din dikin yanî ber dikare belediye şaredarî dikarin vî karî bikin. Ev û îmkanê wan jî hebûn. Mixabin nekirin. Nekirin. Ew yek mesela îro Li Tirkiyê nav erdê Tirkiyê de yanî ev îmkaneke Kurda kêm e. Yanî em ê ji weke weşanxane em çiqas dikarin tiştekî biparêzin. Nikarî tiştek li destê te heye bi te re heye tu anca biparêzî. Li başûr mesela ev îmkana heye. Va salê va salê Diasporayê jî dikarin. Diasporayê jî dikarin baş. Ewropa dikare vê karî bikin. Berê enstîtûyê hene ew kene meriv enstîtûyê hene wana diparêzî jî qîmetekî wanî belkî tiştekî destê wan de jî hene jî tabî ez nizanim. Çiqas xurt in ama ew jî dikarin bikin. Îro mesela li başûr mesela li Hewlêrê li Silêmaniyê em dibîzin vasalên dawîn va xebatî wan wan tiştana dikin û gelek bi qîmet in. Mesela em bibînin jinkeyê cîn mesela em bibêjin lewkî çêdike li li başûr tiştekî wisa çêdike li Hewlêrê kutubxaneyê taybet hene mesela yê şexsa hene ewana çêdikin. Zanîngeh mesela hene ewa kutubxaneyê zanîngehan de merv dikare va tiştana teva biparêze. Bifikire mesela em bibêjin li kutubxana Îstanbûlê ya Hîşkitîbxana ok ê zanîngeha wan çawa tiştanan berf dikin. Zanîngeha Soran jî kanî vîyê bike, a Zaxoyî jî kanî bike, ê Dihokî jî bike, a Hewlêrê Selahatîn jî kanî bike, a Silêmaniyê kanî bike. Tev kanî bikin. Yanî meriv karî wê du tiştê ku hene teva yek û yek û berf bike, derbasî qeyda bike û parêze. Ev yek feraseta elmekî netewîye mamoste. Ji bo pêşerojê, ji bo sed salê din ê jî tov avêtina şit lê ji bo sed sal berê ye. Sed sal şûnda ye. Belê. Ev gelekî gelekî mihîm. Belê. Yanî bibore mesela niha sed sal serê Îstanbulê çi bûyî te got ez bûya bêjim ka çi bûye em nizanin. Erê. Tiştê ku niha destê wan de hene Ê mesela kovar derketine, komare ava bûne û ava bûne dokûmanê ma nel cem mane. Em derin ji dokûmanê dewletê der nixin wasîdan. Em derin kutubxana Atatürk tişin milî kutubxanê disa beyaz tê. Erê em ji wir der dixin. Ez îro kutubxanekî arşîvkî me mizekî me hebe wa tiştê wayî orjînal e bê biparêzin. Bira li wir jî hebe. Problem din e. Bira li her derê dinya hebe lê bira orjînal wî jî destê me de jî hebe. Mamoste Can, heta nî niha Nûbiharê çend pirtûkên kurdî çap kiriye? Yani di hemû şanxaneyê me hene hem nûbihar hem kentê şixlarî di her diya de me ji çar çilî zêdetir kitêb kitêb pirtûk çap kirine êndê ê kurdî tev kurdî dinin ama ji çara bêjim sisiya wan hema hema bêjim kurdî ne yani min nejmartine nikarim reqamekî bêjim min fêm kir Baş e mamoste wekî din niha çi projek pêşberî wî heye? Wekî nûbarê win pirtûkê zarokan jî çap dikin ji bo parastina zimanê kurdî, ji bo pêştebirina zimanê kurdî, ji bo geşkirina zimanê kurdî jî win pirtûkên zarokan jî çap dikin ez dibînim. Win klasîkên kurdî jî çap dikin. Hinek gelek jê ku ez bînim roman jî romanên gelek baş yanî ku ez dibêjim min gelek jê hez kiriye. Gelek ji wan romanan jî win çap dikin.

Ji heftê heştê pirtûkê zêdetir in. Em em karin vana teva çap bikin. Ez nikarim çikî bêjim demek nêzik de. Demek nêzik de ez bawerim em ê vana yanî nav îsala îsal de belkî em bikarin nîvê wan çap bikin. Yanî me daye çimkî qederê panzdeh bîst heft kitêb amade ne niha îro. Yanî hema ji ber karê wan ê hindik maye. ji bo çapê. Hin tiştê klasîk hene mesela çawa klasîk em ê ji Rûsyayê hinek nivîskar hene em ê ji wan çap bikin. Em ê ji başûr kitêbekî gelek baş heye weke çend cîld em ê wan çap bikin. Em ê ji çend kitêbê zaroka hene ji Almanî me telîfa wan standî em ê wana çap bikin. Hin pirtûkê em ê ji weke roman hene çîrokê modern hene. li ser folklorê kitêb hene ama em amade dikin amade dikin em bi wan amê amê çap bikin çi çar pênc hebî kitêbê folklorê gelek baş hene yanê berevkirarî ne û kene emê ji xebata me ya dengbêja dewam dike Saet xweş. emê wiya emê dewam bikin ewana evê çap bibin û wek min got yê zaroka da Çend heb kitêbê baş hene. Yani îşman qasî çap kirine me telîfa wan stan em ê çap kirin wana. Maruf Xezina destê me daye heft cîl de tarîxa edebiyata Kurdî, dîroka edebiyata Kurdî gelek xebatek bi qîmet e. Em niha wê çapê re amade dikin. Hene gelek kitêb hene. Gelek hene. Saeta we xweş be tiştekî din niha Wek gelek xebatên yanî berhemên hêja yên klasîkên kurdî çap kir. Xwedî derketin û xwendin di çi aste de ye? Pirsa min e dabî. Ne. Ê wala tabî pirtûk hene gelek xwendevan hindî xweş lê xwedî derdikevin. Hinek hene jî lê xwedî dernakevin. Yanî di edebiyata kurmancî de em bêjin eger nivîskar pir navdar be, Yanî navê wî derketiye, stranê wî em bîn beste bûne, heşêrê wî beste bûne, tiştê wisa bûne. Pir jî hatiye bihîstin. Însan ya dibêje va xaniyê bala xwe diyê distîne nexwîne jî wî distîne. Ya navê wî difiroşe alîkî de jî. Hinek herî jî mesela pir însanî heqeten jî bi gelek baş in di aliyê şerê de, aliyê helbestê de. Ewana jî mixabin ji ber ku nayên naskirin zêde eleqa nabînin. Mijar difiroşe carnan.

Saet xweş. Mamoste bi destûra te zê bendekî ji Feqiyê Teyran bendekî şerekî Kurd bêj Kerem em xatir bixwazin. Kerem gel xweş em gudarî kir. Spas dikim. Hewana zê bendekî du sê bend ji şaîra Bizan ku min yar tuyî ya Feqî bixwînim û me hêdî hêdî xatir bixwazin. Bizan ku min yar tuyî. Dil jê birîndar tu yî. Ez kuştim yek car tu yî. Ez kuştim yek car tu yî ê bi kom bi çar tu yî bi şemal û destar tu yî pir li min kubar tu yî ê xezeb sendî ez im di qeyda benda ez im kuştiyê rindê ez im sozanê findê ez im zincîr di zendê ez im. Muştaqê rindê ez im. Nazik, nazik qeda ala tuyî, cama peyala tuyî, xweş bejn û bala tuyî, delala di mala tuyî, berbextê teala tuyî, ni'metê ala tuyî. Ê bi şewq û halê ez im, dayim di nalî ez im, zar zar di kalî ez im, harût di çalî ez im, dûr ji wîsalî ez im, yar di xeyalî ez im. Merhema derdan tu yî, ê şahê merdan tu yî, îsal erdan tu yî, bi girtin berdan tu yî,

û li Nûbiharê li Weşanxana Nûbiharê te dîwana xwe ji me re vekir. Mala te li ser carê xwe be. Peyvên te yên dawî dikarin bigrin. Her gavê hûn dikarin werin vê derê ser çavê me. Dîwan her gav ji me re vekiriye. Mala te her ava be. Hûn jî bi xêr hatin, silametî hatin. Spasiya we dikim. Spasiya te jî dikim. Mala te hezar carî ava be. Temaşevanên hêja, hevalê Hogirên Ezîz, em vê hefteyê jî hatin dawiya bernameya xwe. Em vê hefteyê em Li Dîwana Nûbiharê mêvanê mamoste Silêman Çevîk û îro ez û wî bi hev re mêvanê mala we bûn. Hêvîdar in bi dilê we bû. Ez gelek jê kêfxweş bûm û min gelek fêde ji sohbeta wî girt. Heta bernameyeke din, heta careke din bimînin di xêr û xweşiyê de bi xatirê me. Gelek spas ji hevkarê min Keremo û mêvanê me yê hêja Mamoste Sileyman Çevîk. Temaşevanên hêja, li vê derê xeleka mevda wî hat heta xelekeke din ji ber nameya ziman û raman hûn bimînin di kêf û xweşiyê de.